Hello hello kan YouTube channel in lunglawm te kan in don hna. Nan dam cio lai tiah ruahchannak nganpi kan ngei. Nihin hi December na hra thawng hi kum kul kum li a si. Tutan kan chim dingmi cu theihtlei le nitinte kan tuak a simi pawl an si lai. Thawngpang news lawng kan chim lai lo. Mah bantuk theihtlei le minung nih nitinte kan her le kan tuak a simi pinah Pathian bia kong ti bantuk zong kan chim tawn lai. Kan chim dingmi cu mah hi na tuah ahcun naa ngaichih bal lai lo. Na nu sinah lawmhnak chim, Christmas kum thar le ngakṭah kong, mirum pa nih phaisakawl lawng a hngalh, vulei nundan a thiam lonak kong an si lai. Zing na thawhkah in ngandamnak caah cawlcanghnak tuah. Exercise na tuah peng lai. Na ha thiang tein ṭawl peng. Na upat tik tiang a nguh lai. Nitin-te diary ṭial law na nunremh a herhmi i remh. Ngandamnak he aa tlakmi ti rawl ei ding. Na kaa si loin na thluak in ei. Caan hi hmaan tein hman i zuam. Caan hman thiam cu ṭhanchonak a si. Na tuah khawh lo ding kha ka tuah kho lai lo ti chim khawh i zuam. Mi hmaikhah lo cu mah temhnak a si. Chungkhar caan pek a zuam. Chungkhar tlin umṭi caan hi caan tawite lawng a si. Na ihnak khaan kha thiang tein tuah, na khuaruahnak a thiang lai. Dingfel tein nung, ṭihmi na ngei lai lo. Nikhat na tuah hnga ding ṭha tein i timhcia. Mi caah thil ṭha tuah, nangmah naa lawm lai. Thla cam lengmang, na hna a ngam lai. Mitkuh thaw tein it. Thaizing ah na thazaang a tlung lai. Bawipa nih a kan pekmi hi zeitluk in dah a ṭhat. Hi ni ahhin i lawm usilaw i nuam usih. Kan khamh tuah. Maw Bawipa kan khamh tuah. Bawipa thluachuahnak kan pe ko. Salm, fungza le hleiriat. Caang kul, caang le inn caang kul, caang nga. Voikhat ah ngakchianu pakhat cu a nu nih a sik caah rawl ei a nuar i lengah a chuak. Chun a si cang, a rawl a ṭam tuk cang. Culio ah munghin kha dawr pakhat hmaite ah a dir i mi nih an eimi kha a zoh lengmang. Dawr ngei nih a hmuh a zaang a fah caah a auh i munghin kha cu a dangh, bia a ruah. Ngakchianu nih a nu cungah a thinhunnak kong a chimmi kha ṭha tein a ngaihpiak. Ngakchianu cu a paw a khim caah lawm tuk. Lawmhnak a chim. Dawr ngeinu nih ka fa kei nih cun zingkhat te lawng na paw kan khimter. Na nu nih cun atu tiang aan cawm na paw an khimter si lo maw? Inn ah va ṭin law na nu sinah ngaihthiam va hal. cun kaa lawm tuk va ti a ti. Ngakchianu a lung a fim, a nu sinah ngaihthiam a hal. Cun aa lawmhnak a chim. Caan tampi ah fale nih aa nai bik in a kan cawmkengtu nu le pa kan philh tawn hna. Cu bantuk hrimṭhiam in nu le pa zong nih Lamhlat i a caancaan i tangka a kan kawlmi khi kan lawmh ngai hna nain kan pawngin aa nai bik in a kan zohkhenhtu kan philh tawn hna. Khrihfabu zong voikhat hnih thlarau tirawl a kan petu hna cu kan lawmh ngai hna. Nain Zarhtente thlarau tirawl a kan petu cu kan philh ṭheo hna. Lawmhnak chim awk hmanh kan hngal lo. Cunak hmanh cun nifa kan herhmi a kan pe zungzaltu, fapa ngeihchun a kan pe siangtu kan Pathian sinah lawmhnak chim a hmang lomi kan um rih sual ahcun atu tein lawmhnak chimnak caan hngal hna u sih. Bawipa cu ka cung i a ṭhatnak vialte ruangah hin zeidah a ka pek khawh lai? Lawmhnak chimnak raithawinak cu ka pek lai i na sinah thla ka cam lai. Salm fungza le hleiruk hleihnih in hlei sarih. Mirum pakhat cu a thi i a bengah tangka singhra tuk. a chiahtak. Hlan chan lio i singhra cu a tam taktak khi a si. A nupi cu va dang a ngei ṭhan. Cu a vapa cu an sin i rian a rak ṭuanmi pa an sinum a si. A vapa nih cun, “Aw, na vapa nih a paw aa reh i aa khonmi tangka vialte cu a donghnak ahcun keimah caah pek a si ko hi,” a ti. Mirum pa nih tangka kawl lawng a hngalh. vawlei nundan a thiam lo tiah catialtu nih a chap. Rungrul le cirh nih an ei khawh i mifir nih an baoh i an fir khawhnak vawlei ah hin nan chawva khawng hlah u. Rungrul le cirik nih an ei khawh lonak le mifir nih an baoh i an fir khawh lonak vancung tu ah khin nan chaw va khong ko u, zeicahtiah nan chaw a umnak ah nan lung zong a um ve lai. Mathai dalruk caang hleikua in caang kul caang khat. Nu le va aa ṭhenmi chungkhar in a ṭhangmi ngakṭah pakhat cu October Na hleinga thonghnih kumkul ah biahalnak ka rak tuah i a chimmi cu mi chungkhar tling tein an ummi ka hmuh hna tikah ka tuar bik. Kan chungkhat sin ka um lioah Christmas le kum thar i ka umnak chungkhar tling te le nuam tein caan an hman lio khi kei ka mitthli he kaa ciah caan a si a ti. Jesuh Khrih vawlei ah a chuahhnawh chan cu mi vialte caah thawngṭha a si. Mi vialte sinah lunglawmhnak tlunter awkah a si. Zumtu hna kan pawngkam ah ngaihchia lilengmi tampi an um ti hi philh hlah u sih. Khrihfa chungkhar le fale cawnpiakning cauk. Vancungmi nih cun aa thawh hna i, Nan thinphang hlah u, zeicahtiah nan sin i ka ratnak cu nan ca i thawngṭha he a si. Cu thawngṭha nih cun mi vialte sinah lunglawmhnak a tlunter lai. Luk dal hnih caang hra. Mah theihtlei le a herh ngaimi cawnpiaknak hi mah azi Facebook chungin kan lakmi a si. Mah a zi cung zongah kaa lawm. Hmailei zongah kan YouTube channel ah rak kan leng tawn u. Theihtlei thawngpang maw a herh nan timi tete rak kan pe tawn u. A si khawh chungin nan caah chim khawh, rel khawh kan i zuam hna lai. Chunṭha mangṭha hna kan i tong ṭhan hna lai. Bye bye.